Mae'n eitha bizarre ei alw fo'n fusnes oherwydd 'di o'm yn teimlo fatha busnes o gwbl, mae jyst yn gyfle i cael rhoi cerddoriaeth allan efo'n ffrindiau ni. Yn ystod y cyfnod clo wnaethon ni benderfynu yym ceisio cychwyn yy label recordiau i ddechrau i ryddhau cerddoriaeth ein hunain ond wedyn yn y blynyddoedd sy' wedi dilyn dan ni 'di yym rhyddhau cerddoriaeth yym ffrindiau ni ac artistiaid sydd efo diddordeb a wedyn dechrau yym creu digwyddiadau hefyd. Dan ni'n mynd at Sioeau Lleol efo'r syniad o ceisio ariannu digwyddiadau ac ariannu taith ac yn lwcus iawn wedyn i fod yn rhan yym o'r grŵp o fusnesau yym yn datblygu flwyddyn dwytha. Oedd yr elfen busnes yn amlwg iawn hefyd o ran bod yr help ariannol 'na ond hefyd os dan ni'n mynd i roi cwestiynau amdan... Falle bod o gwaith papur neu os yw pethau angen ei wneud. Mae 'di bod yn weithiau yn lot o ddysgu i ni, ddysgu sut i wneud pethau alla y ffordd fwy ffurfiol. Ac yn enwedig os dan ni isio drio mynd i gael ariannu mwy, mae gorfod trio dysgu sut alla i roid cyllideb at ei gilydd, be 'di'r gwaith papur sy gorfod bod tu ôl i ddigwyddiadau. Mae hwnna yn rywbeth dan ni angen ddysgu. So oedd y gefnogaeth yna yy y- yn amhrisiadwy ac oedd mae ariannu dan ni'n gael wedyn yn mynd ymlaen yym i fandiau lleol, i unigolion lleol. A dwi'n meddwl mae'n dangos nhw hefyd bod o'n bosib yym... bod yn gerddor a bod yn rywun greadigol yym wrth aros yn lleol, yym yn enwedig ariannu digwyddiadau mewn alla fatha pentrefi neu dinasoedd llai yym mewn llefydd fel Bangor yn y Gogledd sy alla ddim yn cael gymaint o gyfleoedd a ma' rywle fel Caerdydd neu Abertawe neu lot o yy dinasoedd yn y De. Felly mae rhoi digwyddiadau 'mlaen a dangos yym i fandiau lleol bod nhw yn gallu yym llwyddo yn eu milltir sgwâr yn bwysig. Be sydd yn wych am amdan ydy pwy all jyst mynd i gynulleidfa sy falle yn y chweched dosbarth neu yn y coleg a sy'n meddwl "O! Alla dwi isio cychwyn band." A dwi'n meddwl ma' yr yr cylch yna o gallu rhoi digwyddiadau 'mlaen, gallu cefnogi artistiaid ond wedyn gallu ysbrydoli pobl ifanc arall i gychwyn creu cerddoriaeth yn fendigedig. Mae'n gallu sicrhau bod fi 'di gallu... aros yym y- y- yn y pentre a dwi'n cael fy magu ac nid yn unig gallu parhau i weithio ond hefyd gallu gweithio yn fy nghymuned. Mae'r orsaf yn gwmni budd cymunedol sydd yn helpu pobl ym Mhenygroes ac yn Dyffryn Nantlle wrth i Innoeth ddatblygu. Mae'n ddigon amlwg hefyd yym bod ni'n gallu helpu yr orsaf o ran gallu rhoi sesiynau cerddorol ymlaen, gobeithio yn y dyfodol ella fyddan nhw... Bydd y un neu ddau ohonyn nhw pan maen nhw'n hŷn yn penderfynu bod nhw isho rhoi sesiynau ymlaen ac fydd yr cylch yna o hybu pobl ifanc ac artistiaid newydd felly parhau i ddod am blynyddoedd i ddod. Dan ni'n anhygoel o lwcus dwi'n meddwl yy o ran sefyllfa y Gymraeg nid yn unig yym o o o ran pentre ond o ran sir. Does 'na ddim pwysau i gwneud pethau'n Gymraeg. Ma' ma' jyst yn digwydd. Pan o'n i yn yr ysgol o'n o'n i'n gwbod bod fi isio mynd mewn i betha creadigol ond do'n i'm yn gwbod y- y- yn union be fysa hwnna fel swydd a be fyswn i'n wneud o ddydd i ddydd. Os dach chi isio creu stwff creadigol ac os dach chi isio creu celf fel bywoliaeth da- dach chi yn gallu wneud o a mae o yn hollol bosib a dwi jyst yn trio deutha gymaint o bobl dwi'n gallu fel bod ni efo fwy o artistiaid a fwy o... Yym, cerddorion ar gyfer y dyfodol.